Moien a wëllkomm bei engem neie Let's Play mat mär Saurier hei um Team Lëtzebuerg hire Youtube Channel. An exklusiv fir d'Sortie vun de neie Pokémon Spiller maache mär mat iech e Let's Play. A wëllkomm bei der Folg Nummer 37. Sou, lescht Kéiers si mer jo just hei aus dem Arena erauskomm, respektiv mir hu jo eisen aachten Orden, wat, wat, wat, wat, wat, ehm, jo, u sech nach e grousse Steesch no mech un iech. Wéi gesot, leider huet lescht Kéiers mäin OBS net richteg funktionéiert. Mär haten dat scho mol eng Kéier de Fall. Ech weess einfach net wourun dat kéint leien. Mee voilà, haut misst et awer funktionéieren. Heescht u sech, dat éischt wat ech elo nach eng Kéier maachen ass hei de Menü opmaachen an eng Kéier hei bei, wou ass dat scho méi, bei eisen Trainerpass. An da kucke mer eis en Uerden un. Ah, dee misst emol eng Kéier gebotzt ginn. Dat kënne mer leider net esou an der Statioun maachen, dat hätt ech misste eraushuelen a poléieren. Ech verspriechen Iech, bei der nächster Episode hu mer se poléiert. Mee op jidde Fall hu mer eisen aachten Uerdo krut, wéi mer gesinn. Domadder si mer dann och elo endlech berechtegt fir an d'Arena, also an d'Arena, an d'Liga, wéi et mar hei ënnen um Text och drop steet, Regiptich zur Pokémon Liga. Maa mer och elo eis Squad op an da kucke mer och wéi de Fändel ass do wou mer grad stinn. Ah et ass souguer hei oder wéi? Mer mussen dann wéi et schéngt dann hei erop an dann ass hei schonn Pokémon-Liga? Wéi wat ass dat? Ah Erholungsareal an Kampfareal. Ok ok. Dat heescht, jo, da muss mer hei iergendzwousch elo e Surfer asetzen. Ech huele mol un, do wou mer dat eent Tramënsch virdrun a getraff hu wou eis bekannt virkënnt, respektiv aus der Johto-Regioun ass. Dat gi mer bei hir. Voilà, d'Jasmine. Ah, voilà, stëmmt, wann ech net irren, ass dat dat eent, wat jo och en ähm, Ampharos huet. Voilà, krute mer vun hir TM 99. Cascade, voilà, hu mer endlech Cascade. A mir hunn en plus bal eis de Kapp zerbrach wéi mer hätte sollte bei Palkia kommen, well mer jo kee Cascada haten. Voilà, Dankeschön, war dat dat eenzegt oder? Ok, naja an da géif ech soen musse mer dann elo hei Surfer setzen fir hei Richtung Pokémon Villa ze goen. Ah, okay, was schaffen wir dann hier? Ein Toxa. Okay. Na, ich gehe so an. Je nachdem, was für Level man mal Flucht. 36. Ja, ja können wir mal Flucht. Ah, Flucht gescheitert. Ok, wann dat esou ass, dann ass du selwer dru schold. Well da wiers du am Einfall lo eriwwer op eise Luxtra.

Hoppa, komm mer evitéieren hei puer Trainer. Ok, geet hei bësse schlecht bei de Steng. Ah. Erëm en Pantoxa, kucke mer erëm wat fir Level a kucke mer och op mer erëm kënne flüchten oder net. Ech mengen erëm net. Voilà. Déi déi wëllen net lass loossen, déi déi wëllen et jo erëm wëssen. Da wiessle mer erëm eriwwer bei de Luxtra. Hëppa, nee net Fluch gescheitert. Dankeschön Gastgeber. Äh, ja Gastgeber huet nämlech... Ah da, ah ja okay stëmmt, mir hunn keng...

Gutt Bot, dës Kéier souguer geonehitt. Dat war richteg gutt dat. Ah schued, kritt ech elo ganz knapps fir nei Level Up. Da war et fir et elo méi praktesch ze maachen, wiessele mer einfach d'Luxtra mam Gastrodon an dann.

Dat ass elo méi praktesch als déi ganz Zäit d'Astro-Banden erëm ze wiesselen. Elo Duck Sneebell Level 45 a Poodox Level 48. Top. An da gi mer hei da weider. Ok, hei komme mer net lanescht. An erëm en Tantoxa. Da ginn et relativ vill Tantoxa. Ech huele mol un, dat wäert hei hire gewinnte Liewensraum sinn. Sinn an 30, probéiere mer och erëm ze one-hitten. Voilà, top. An eise Conferno krut elo grad Level 53 an Xpert grad 49. Top! Elo mer mussen dann. Ah hei ass schonn direkt en. Gëtt kee Spazéiergang fir eis, ma da wäert ech dat wuel direkt gesinn. Dräi Pokémon huet se. Wann man lo net gesteet poppe man huet lo go fir Problem schreiif. Dat mat Lux op der éischter Platz. Schon direkt fort. Ja, wëll ja geluecht ginn. Hopp, dat bot ons Video jo grad Level 50. Hemorrhoid, nein, nee, net dierfen.

Na ja, Funken sprangen, dat misst doch gut sinn. Voilà. Hat mei, wann ech net ieren, eisen éischten äh, Schwëmmer-Sieg. okay, dat war gerad witzeg. Mol kucken, op alleguer ze Schwimmeren dat dote maachen. Äh, hei hu mer jo... Eng Koppel, wat wiesse mer soss? Eise Panferno hei mam. Gutt Fro, mat wat kënne mer e wiesselen? Mam Pudax einfach. An da kucke mer eis déi zwee hei mol un.

Well da géif en elo och zu 100 Prozent net klappen. Dat ass ëmmer de Virdeel bei esou Terrainverännerungen. Dréck der Wand, dat war dat scho méi. Ech mengen do domat ass iergend Effekt aktivéiert.

Buedem ass jo wéi sot do wéi der gesinn hutt Blëtz trëfft net also ass wierkungslos domadder mécht en dat zu enger ultimativer Fal an zu engem richteg gudde Géigner. Voilà, trotzdem hu mer se gepackt. Lo sinn ech mol gespannt op den... Ah okay, cool, Krudachs krut elo grad Level 49. Da mol kucken, ob de Schwammer erëm do... Tatsaach, dat sitzt sech do erëm um Brëll. Dat ass zwar ze vill dat doten.

Ähm, elo erëm zréck an d'Waasser. Lo schwonn ech mech, okay. Da mussen ma jo Philippa. Wie gewinnt fir Lux war dat guer kee Problem.

Muss mer och guer keng Gedanke maachen, wéi gesot. Mat Rose misste mer och gewéinlecherweis nëmme Waasser-Pokémon hunn, ausser déi eng oder déi aner Ausnam, wou se Echoloen, Machomeien, hunn, also Machox. Domat hate mer dann den éischte besiegt. Dat ass elo eng ganz gutt Fro op wat mer eriwwer wiesselen.

Uh, Sturmzug. Okay. Okay. Dann, das war das schon kein gut. Äh. Und die Kraft einfach.

Komm mir huelen, komm mir maachen dass de Gaston do an der Musik sëtzt, well da kéinte mer Panferno ruffen, a Panferno ass u sech méi séier als Gastro do, an esou wëll ech stark unhuelen dass mir mat enger Attack géife Gastrodon do direkt besiegen. Boah nee Gastrodon, dass. Den Film. Ok, mir kënnen en net. Komm, mir mussen en hei heelen, well wann hien sech scho sou oft hei selwer eis hëlleft, geet e vollständig op. Komm. Komm, dat ass de Gastrodon säi Kapp.

Elo musse mer awer seng alle na kommen huet der ja zwee déi scho verbraucht sinn. Voilà. Eisen huet hier och de Sturm zo. An elo setzen mer selwech wéi bei eis Erdkraft an. An do man da hätten mer en och gepackt. Mega. An Sneeple krut doduerch a Level 46. A voilà, Mashaf, wéi mer et scho virdrun nach gesot haten, miesse mer eriwwer op Hoodox. Cool, dat war richteg cool vum Gastrodon, dass der wierklech ëmmer erëm an ëmmer erëm Saachen invitéiert huet an hei an do. Wéi gesot, dat weist awer ëmmer erëm, wéi een. deen als Pokémon Trainer mat sengem Pokémon verfiert. Voilà, hei ah, okay, ich hat geet fir den One-Hit ginn. Voilà.

Ok, hei ass iwwerall e bësse Buedem wou een nach kann trëppelen. An dat hu mer krut mer evitéiert. Hoppa, hei hu mer e Schwammer dee mer och elo grad evitéiert krut hunn. An Pokémon Liga steet elo schonn hei uewe, cool. An da kënne mer hei d'Kaskade dann asetzen. Das ist eine coole Animation für Kaskade. Top. Und da haben wir hier einmal ein Pokémon Center und einmal die Höhle zur Siegestraße. Okay. En ass Trainer. Hel mar kuerz mol eng Kéier hei. An da ginn mer eis mol den éischten Androck vun der Siegesstraße do huelen. Jo, dat si mol richteg gespaant, wéi se hei ass. Dat heescht u sech hei maache mer mol eng Kéier d'Quad op. Nee, falsch. Hei si mer elo ok am éischte Cube dee mer hei haten. Ok. Ok, ok.

Zwee Pokémon, Brunhilde als Trainerin mat engem Mentor an ah, hätt mer awer soll Belux grad hier loossen. Wat fir Level hunn si? Wolke 7 säin Attack, okay. 46, jo et geet.

Ok, ok. Net schlecht. Ech mengen mir ginn eis just nach déi eng oder déi aner Items sichen. Wéi dat doten, hunn mer hei de Polterknecht. Ah, an elo musse mer géint hien hei kämpfen. Oder géint e Wëldwolf mam Pop. Hu mer hei Golbert. De Label. Kënne war 40. Okay.

An dann wiessle mer hei rem, oder wat? Sneeple, wat fir Attacken huet Sneeple dorop? Ok, just Prügler, well ech huele mol staark un, dass deen heiten hei.

Nibel kritt elo grad Level 47, wou säi leschte Pokémon e Gang war. Okay, a Gastro an Foto duerch a Level 52. Voilà, jetzt mal hei de Seer besiegt und dann können wir sehr kurz bis rausgehen. So, jetzt haben wir mal das Axler benutzen. Und da können wir ja kurz als Sache sicher gehen am Pokémon Center. An da kënne se nach eng Kéier heelen. Oh, ok, schued, leider scho fäerdeg. Eise Partner, de Reservoir 30 Grand Rue an der Galerie Neuberg. An jo, ech hoffen dat Ganzt huet Iech gefall. Falls jo, loosst eis e Like an da gesi mer eis bei der nächster Kéier. Äddi!